Piştî navberekê kin mêvanên me birêz Çetîn Lodî di stûdyoya pelên jiyanê em berdewam dikin sohbeta xwe. Birêz Çetîn em bi helbestekî dest pê bikin beşa xwe ya dude ya. Belê serçava. Xwaziya hî tu ne li ba min xwaziya tu ba min bûyayî. Tê li sûka dilê min bi nihirta bi hûşkek bi ser xwe çep heb helbest bin zimanê min de veşartî bûn. Tişta ku min qîm nedikirî

Saet xweş. Em dikarin sînorê em piçek jî ser wêjeya xelas bûne wisa? Belê Em piçek jî li ser wêjeyan Kurdî evê ku Kurd dinivîsînin em piçek jî behsa wan dikin em dikarin sînorên wêjeyan Kurdî çawa pênase bikin an jî mirov tenê wêjeya kurdî kurdî bi nivisên kurdî dikare bi sînor bike tu yê ça şîrove bikiriye? Bi rastî tenê yanî Weja kurdî mirov rastê jî tenê kurdî ve ev ne bi wê nerîne. Rastî tirkî jî çêdibe. Hişmendî kurdî lê rastî dikarin zimanê biyanî jî almanî, îngilîzî û wek din jî ya rastî werin nivîsandin. Lê tenê rastî jî bin hişmendiya netewek Kurdistanî de were nivîsandin. Bi rastî wî eway bi rastî ji ber ku rastî jî pir caran hêdî bûye rastî jî ew daima bêjim ne tenê hêdî ev şexsekim. Car he mirov bi rastî jî êdî dilê mirov de rastî em bêjin

Ez bi rastî heke ku dewletek bi ser xwe ez biwerim têra wê nivîsandin hatiye kirin û tê kirin û ne ku vêga betlanê de ye an sekinî. Bi rastî ez biwerim alê helbestê de, alê çîrokê de, alê romanê de, alê ceribandinê de, alê hunerê û dengbêjê de ez biwerim têra xwe Wêjeya kurdî bi rastî ev bi werim kemil ye yanî hat ez wê nêrînê de nêzim bim belê. Yanî te behs kir me jî wextê ku em lê dinêrin bi rastî jî kanê zereveyê kurdî na wextê em li wêjeyê kurdî dinêrin li kurê wêjeyê kurdî Gelek car wexta em dîroka Kurda dinêrin, dîroka Kurdistanê dinêrin gelek car hatine pişaftin, hatine asîmîlasyonê kirin, qirkirinekî herî mezin ser civaka Kurda bûye li erdnîgariya Kurdistanê jî bûye. Car carna wextê ku berhemên mayînde jî dibînin Wana tev derxistine derveyî welat ew li Kurdistanê jî nînin carina mesela dinêrin kî li Îstanbulê kitpanekî pir mezin heye arşîvekî pir mezin erdnigariyê Kurdistanê de wêjeyên ku li vir ên an jî nivisên ku li vir ê ne bi rastî jî dibin car carina datînin hûr a ji ber wî jî wêjeyê Kurdî piçek bi sînor dikin. Bi rastî wê ve girêdayî minek

amade kirine, ev afirandine. Lê rastî çaxê ku em dibînin rastî em mêzinin kurdekî nivîs, kurdekî ev kar kiriye. Sala hezar û hezar û di sedî de hezar û sed û notî wana ke em dixêrin ev kar amede û wek dijî rastî jî navê kompîterê ê orîjînal xevjimêr e. Bi rastî wek mantiqî jî cî digire yanî bi rastî jî tiştek ku xev xwe de digire û wek din em bêjin saeta ku tavê tê karkirin û û ev mûsiqê ku av tê de diherikin bi rastî mirov destê xwe bi av tê û dikişînî av sekine Ev tiştê ku vêga serê min de bi rastî vêga sekinî û wek din tiştê ku ne bi rastî jî ew tişta te gotî. Rastî ev karê jixwe bi rastî mirov bêje pir cara ku ev tiştê ku yanî car heye mirov gazinda neke bi rastî jî car heye helbesekî xwe de jî min gotiye ez xwe xwe de xwedî nakim. Yanî hêdî mirov rastî jî xwe xwe de xwedî ne. Ev tişta ku dibînin rastî jî ev ê ku nexêrxwaz e, ê ku dijmin e vî welatî, ê ku misafir hatîn ku ev welat îşgal kirine û ê ku vêga li ser ew kê ser me mazinahiyet kirin bûne xwedî dewleta me û me asîmne kir û heta heke em Kurd ve herin û tu asîmne jî çêbî lê bi rastiyan dibînin ku ser Tiştê ku ji me hinek mînak têne bîra min. Wextekî min televîzyonê der çiyayê Dêrsimê hinek ewk anîbûn kurmik anîbûn. We Almanya wa de re tenê deqene çil û bixwin ew du roti tazî bine deqene şervanekan tê de şer bikin. Yanî tiştek ku pir cara vê gat bêjim e bila xwîner qusîre mezê neke ji bo ku ê ku şengal ê ku hevalê me êzidî. Bi rastî alê misilmana de dibêjî car heye şeytan eno zan fehl û fî tê lê rastî çaxê dibînî ew pê gunehe dibînime yanî ew tişta ku li me hatî kirin bi rastî jî yanî em car heye nihaqiyê li hinek tişta dikin wek misilman em bêjin şeytan eno zan lê rastiyek jî ye yanî rastî çe mirov va tişta dibîne yanî ev alê çandê de alê hunerê de her tu jî Tişta ku me kirî mixabin dibêjin me kiriye. Yanî ew muhra xwe lê din. Me kiriye, me ket daye lê bin de navê xwe ya stin. Bêjin em rastî jî ji ber ku em ne xwedî statû ji xwe gazin de rastî jî em çiqat fitinin wek çarxê dîsa em têne bi rastî jî heta ku statûkî me kurda çênebe bi rastî jî mixabin Em ê vê eziyetê bikişîn. Li gor te niviskar û mesela te behsî statûyê kir, te behsî jiyanê de sekna jiyanê jî te kir. Gava ku em bifikirin li gor te navtekiliyekî çawa navbera niviskar û civakê de heye? Belê. Bi rastî ji xwe mirovê nivîskar be Bi rastî jî heke civatê re, gelê xwe re bi rastî jî ne dayîstandin be, tenê nivîskarek dayîma ev vê dibêjim nivîskarek, nivîskar gor min ne ew e ku tu bêjî ez ê odeyek tarî de ber momekî û tiştekî binivîsînim. Bi rastî ew ê ku bêje nivîskar bi rastî jî divê

Guherke ça ku ew qaz dimîne civatê ê berhemê wî jî û qaz bimîne. Piştî wextekî ku wer em bêjin wek pejirandin ku li serra dê û ew kê bike belê. Te bas kir te got gerekê nivîskar bi girêdayiya wî û civakê bi hev re hebe. Wekî ku tu jî zanî civaka kurd bi pêvajoyekî girîng de derbas dibe. Şer û pevçûnekî heye nêzîkî salekî ye, şer û pevçûnekî heye, rewşeke ewarte heye. Gelê Kurd jî bertenkê xwe nîşan dikin gel li hemberî şer û pevçûnê. Ev bandorekî çawa li ser we kir, li ser hunera we kir an jî li ser helbestên we kir. Hûn bi bandora wî de man, helbestekî heye ji bo naviya hûn binivîsînin an jî hûn wekî nivîskarekî yê ji helbestvanekî sekna we ya civakê ew ê çawa be? Bi rastî heke ku em dixwin bi kûr werin, em bi rastî çaxê ku be jî nivîskar û ronak, ew bêguman navê ku lê tê kirin

Yanî em nebûn bersiva gelê xwe. Ev rastiyekî me ye. Rastî yanî em ango belkî em qiriya jî bin hinekî belkî dengê me negihîştibe hinek cîya. Lê rastî ev Hinek jî rastî jî mixabin yanî hî gazin de em ji xwe jî dikine yanî. Car heye em dibêjin çima dewlet vê nake û çima lê rastî jî hî nava me de jî mixabin nexêrxwaziyek reş ew ke ke rastî îcar ji ber wê yekê rastî jî Em tenê vê çerçevê de çaxêtirin nivîskar û gel an mesa çerçeve ku em bêjin wa saleke şer berdewam dike û bi rastî ev tenê rast e çaxê ku çavê hinek kesadetmêzên vejiya û tiştek tunebû û hatin ev hendek kolan û bi rastî jî ev tenê hinek em bêjin bahane ne yanî bi rastî çaxê ku hûn hero vêga jî bi rastî jî roj tune ku deh bîst û pêncî ciwanê me an ku ê rêvebirê me ê şaredarê me ê ku rêvebiriya dozê dike û Partiyên di me şîn rastî teva dîn. Ev car heye bi rastî jî tenê ne ku êqa li hemberî mirov xwedî çek bewere. Car heye bi rastî jî ew şewata ku dilê mirov bi rastî car heye bi kevirek dibe ne sîske bi rastî dibe topek jî alê hişmendiya mirov de. Lê bi rastî jî car heye tu wê rehet bî. Yanî rast e çaxê ku tu wek ew bêjî ku mirov dikare hendeka hinek tişt lê bi rastî ew sek neke. Ew dibêje ku em teslîmê ew kawa ne pergala we nabin. Em em xwedî vêaxîne, em xwedî vî welatî ne. Ê ku ket dayî ê ku Berî Zayna Pensasê Met em xwedî vêaxêne. Bi rastî jî ji ber vê yekî henî mirov hinek tişta tenê çavê hinek kesa de mêzin bi rastî jî mû rastiyê nabîne. Ya te basî hendeka kir xendeka tutukî ciyê ku xendek lê nîm bin jî erîşt li wir e hene. yanî bes xendek nîne mesela xendexê nîne yanî çî ku erîş erîş tên kirin xendek nînin jî dibin hevserokên partiyê wan tên girtin dûra ev ê ku xebatkarên partiyên siyasî jî tên girtin tê bîya çi şîrove bikî wekî nivîskarekî an jî tu wekî nivîsk helbestvanekî ew ê sekna te Xêza te wê çawa be? Yanî tê çawa bisekinî? Yanî tê vê hestên an jî tu çi difikirî? Sekna wê ew ê çawa be? Ew ê çi bar dikeve ser milê we? Yek nivîskarekî kurd yanî van êrîşên ser civaka kurd çêdibe hûn jî nivîskarekî helbestvanekî kurd in çi li gor te çi dikeve ser barê we? Bi rastî em wek nivîskarekî Kurd em bêjin bi rastî sekna me vê derê em sekna xwe em alê gelê xwe ne. Ev ê ku em jê paş ve gav navêjin. Yek jê ev e. Rastî jî Wek din jî em tenê raste serê ewil me ku rastî jî me ezmûneke baş wek nivîskarên Kurd, wek Komeleya Nivîskarê Kurd rastî jî me ezmûnek baş derbas nekir. An jî hin gavê piçûk me avêtin û negihiştin hinekî ciya. Lê rastî jî Heke ku meşek çêbe an çapemenî çêbe bi rastî vêga derfetên me a rast bêjin, heke ku em xwe bi rastî vêga derfet hene. Em bêjin vêga wek televizyona me Ozgur Gün TV televizyonê me bi rastî jî zef in. Em bi alê çapemeniyê de bi rastî jî nivîskarî bi rastî jî bi wê piçekî tê nizkin. Bi rastî jî ev tenê belkî ne kesa ve komela ve bi rastî em komelê bi rastî em heke ku ew be bi wer dikin ê dengekî pêtir xurtir û bilindtir were veda. Têkiliya wê komelê nivîskar e bi hev re heye mamoste? Belê ji xwe em endamê komeleya nivîskarê Kurd Navend ama şaxekî wê em batmanê ne. Vêga em Karûn xebatên wan bi kîja pergalî dimeşe tu karî piçek basê komeleyê bikî beriya wî em helbestekî ji te godar bikin dûra em berdewam bikin. Serçavan. Kî ji helbestê min gotar bikin? Em jî dibêjin hemû şansê xwe em ê jî. Kî ji helbest e? Razber. Razber. Çîroka razber heye an? Xwezayê te nivîsandiye çîrokekî nîne. Yanî her helbest

Dilê min ji tew vir de bûne çavê min, peyvê min tev li te bûne ristikvan û çavê min ê ewrî hêviya çavê te ê xûmxûmî ne. Dengê xwe di şêvan de lê di Te pir nîm. Îşev jarbûnî jî ber xwe dikeve. Min vê şefaqê kincekî de û hêviyê xwe darika evînê xewnê xwe jî ji ber ve daliqand. Lê hê jî ti nêv ciyê xwe de razber bûyî. Saet xweş. Ka em çîroka wî jî godar bikin. Rastî ev li ser evînekî min nivîsî. Rastî ye ne wisa ev çîrok ew ê bi rastî be. Belê rastî ye ve girêda ye. Em vê dibêjine paşê me çawa bi herin ba hevjina xwe tiştekî dine. Lê rastî pirtûkekî li ser tewriya helbestên xwe dibêje divê helbestvan tim evîndar bin. Meste mamosta li helbestên te dinêrin her çîrokek yani te bas kir te got helbestê min gava dinê jî me helbestekî te guhdar kir beşa xwe ya yekemîn de jî te dîsa çîrok got dîsa ser evînî ye. çîroka wî wextê tu hejdeh salî etarî wextê tu wisa dikir te wisa dest pê kiriye ev jî piçek çîrokê te helbet sten te ser evîniyê ye yanî ev jî ev ku li ser te bandor kirine jî pirtûka te di doyê de jî ser evîniyê ye gelo Bibin ev ewk çêbûya rastî em tenê min ne ku me nîşe gird bû me xwend em pê ne ku rastî tev evînin şansê me ve duyem dixwî li ser evîn ê sekine rastî ser havalê ê zindanê de jî me nivîsandiye lê rastî çêroka vê rastî rast evînê ve girêdaya rast rast lê tenê Ti difikirî yanî tenê ev fikirî me ne ku yanî hinek tişta serê xwe de mejiyê xwe de asê xwe de digerînî ew gerandinê rastî ev helbest derket holê. Lê rastî jî ser hevalekî ê ku me ketî zindanê dixwazim kin jî be wê helbestê ser wî navê xatireyê bixwînim. Ramanên serhildêr Êy gardiyan waye ramanê min difirin û debigrin. Tê çûye bi hûşka dilê min de dûceha wê de bişewitî. Ramanê min qedexe. Welatê min qedexe, bweriya min qedexe, lê ez azad im, azad. Navbera we û felsefeyê çawa ye mamoste? Yanî navbera te û felsefeyê heye muheqeq kê ji ber ku helbest vanî yê dikî. Di nivîskariyê de rola felsefeyê çi ye? Li gor te têkiliya felsefe yek têkiliyek çawa di navbera felsefeyê de heye? Mirov dikare bêje di her berhemê edebî de felsefeyek veşartî heye. Bi rastî ji xwe heke nav xwe tiştekî rastî neveşîre. Bi rastî ji xwe na be hem wek em bêjin nivîskariyê jî em nav lê bikîn û li bi rastî jî nade hîskirin jî. Yanî ev çaxê ku bêjî felsefe ji xwe rastî jî tenê hinek tişta dihîskirin. Yanî rast û rast nabêje pirtûk bê tiştekî xwendinê. Ji xwe wê demê rastî jî hinek tişt. Lê rastî jî mirov kîja felse mirov kîja nivîskarekî pirtûkekî bixwîne rastî ji xwe ew tiştê ku fikrê wî û ramanê wî îdeolojiya wî jî heta tê de tê xuya kirin. Yanî çaxê ku ser ekolê me bêjin Ti melayê Cizîrî tirenî pê ti rastî jî evîn evîna tesewufî pêş ketî. Çaxê Feqî Teyran tirenî ew piçekî alê netewekî de ew ke rastî çaxê ti Seyda Cîgerxwîn direnî ew rasta rast felsefay helbestê de şer dike. Êdî kîne em hêdî xwe mikur û hêdî ku dest şerê helbestê dike. Yanî rastî ji ber wê ke felsefa her nivîskarekî rastî trenî cûr be cûr gora demê ve hevegirê de trenî wê ew kê pêş ketiye. Helbest me tu basê felsefeyê jî kir helbestên klasîk û ê yên nûjen divê bi çi şêwê ji hev were cûda dikirin? Rastî çaxê ku mirov bêje helbestê klasîk tenê qafiye tê bîra mirov û jixwe ve wan kulê xwe de jî dibînin. Lê rastî çaxê em besa îro bêjin, em bêjin an helbesta azad, an klasîk, rastî tenê ji bo vê demê mirov dikare bêje, em vêga a rastî wek şêwaz azad dinivîsînin Lê te hewdî di piştî pêncî salê de ev ji bûn klasîk. Yanî klasîk û tewê jî hevekî ev a rastî. Yanî piştî ku demekî hatin nav gel de hatin pejirandin. Yanî vînakê rastî bûye ew e. Lê rastî vêga navbera şev nexwetin. Tenê hinek rastî çaxê ku nav tê guhert zêde zêde qafiye klasîk de çaxê ku em Melayê Cizîrî û Ehmedî Xanê Baba Tahir Ûryan û Melayê Batey û Hecîrê Kuyê em dibînin rastî jî em va tişta wan e dibînin lê rastiya îro jî tenê a azad de Ne ku qafiye tune ku a klasîk de vir de jî rastî qafiye, lîzm, aheng û argumanê ku bi rastî tev jî tê de ne, vê de tenê alê herikandinê de daha azadtir e. Ya çay trenî rastî her hevokek nava wê de ritmekî heye, dengek heye, dengekî muzîkî heye. Lê tenê ji ber ku em raste rast ê ku nexwîne tenê guhdarî bike wek azad ê zêde qafiye lê lê bi rastî çaye dibînî ew jî yanî nav xwe de dihewîne. Te basî nivîskarên an jî helbestvanên berê kir, te basî Ahmedê Xanê kir, Feqîyê Teyra, Baba Tahîrê Uryan. Me behsê wan hemiya kir, mesela herî dawî jî ev ê ku nava nifşên nû de jî hatiye Arîn Arjen jî hê vana di dîroka Kurdistanê de di helbestan de an jî di wêjeyê de berhemên mayînde hiştin. Li wextê em lê dinêrin bi rastî jî rastiya civakê nîşan didin. Mesela em li Ahmedê Xanê dinêrin Bi memûzîn tiştên civakî bes wextê em lê dinerin bi rastî jî ne evînî ye. Yanî wextê rewşa welatên xwe jî dibêje. Di helbestvanê Feqiyê Teyra, Dîsa Wisa, Baba Tahîrê, Ûjan Wisa yanî çi ye vana hemû van helbestvan an jî van nivîskarên ev ê berê ev ê ku Berhemên Mayîndeş tune ji bo civaka Kurd jî gelek cihêkî girîng dane. Lê em hemû yê jî dinêrin hê jî di roja me ya îro de jî hê jî bi rewîtiyê wan dest pê dikin nifşên nû bi rewîtiyê wan an jî bi serkevne şopiyê wan diçin têviya çawa bibînî yanî evên ku aniha helbestvaniyê dikin an jî nivîskariyê dikin Bi rastî jî bira gerekî piçek girêdayiyê kevneşopiya xwe bin li car car na em dinêrin çi dibe hinek berhemên an jî di eserên nû de ev ê ku li popîlîzmê dinêrin li popîlîzmê pirtûkê wan an jî ev ê ku helbestên ku ser helbestên wan bîyo kî nan û av tên pirotanê. Têvîya ça binirxînî yanî têvîya ça şîrove bikî wext tu girêdayîya kevna şopîyê dinêrê û anha jî ê populîzmê dinêrê wekî nano av tên firotin li carekî de wekî nano av jî tê hindakirin. Şixwe a rastî mesele jî hevekî ew e. Yanî rastî tenê mirov bêje ez kevna şopîya xwe ez çanda xwe û dîroka xwe

Mirov razderî nivîskariyê û çanda xwe nebe, mixabin piştî wextekî hemû têk diçe. Belkî ev ne salek be, pênc sal be, deh sal be lê talî bi rastî jî mirov têk diçe. Yanî bi rastî çaxê ku yanî nivîskarî ev ne tenê helbest. Yanî ew nivîskarê rastî jî bêje ez çandekî Ez ê ji bo çanda xwe binivîsînim, ji bo gelê xwe binivîsînim, ji bo ku deqene kes nebêje em kurd in, zimanê kurdî tenê ê axaftinê. Divê ku her cîhan tev jî bizane rastî zimanê kurdî zimanekî akademî ye, zimanekî mayînder e û zimanekî dikare bibe dîrokê re pergalek. Huizm bi rastî heke ku tu vê rastî xwe de cî bigirî rastî jî berhemê mirov ew na. Lê tenê populîzm bi rastî em dibînin ku ne ku em heke ku siyaseta îro ve jî piçekî bîn berhev. Ne ku heke tiştek zêde were firotin pir dewlemend e ew ke. Ew heta ku tên firotin guer bikin zehf pirtûk jî Tên nîvî jî nabin tavêjin koçekî. Hinek jî hene bi rastî jî ê ku nifşa ku a îro me re dijîn we rêz ber kem bere û wek Rojen Barnas û rehmetlî Arjîn Arî û Vana ke rastî jî hê jî em seras rastî jî em dirên wa karek cidî girtiye. Çaxê til nifşa ekola jî dirên. Em dibêjin ekol ne ku rastî ev jî ji bo me ekol in. Yanî rastî em vê dibînin tiştekî ne ku bi rih û dil û can mirov lê radest be bi werkê mirov serketina wê jî nabe. Tenê nav dimne. Qaskê dijî manî ziman. Tenê mirov bêje ku ez ê pirtûkekî min hebe, we min pirtûk derxist ser zimanê kurdî bila çetî nûdî mezin be. Heta ciyekî mezin be. Lê bi rastî heke ku ez bêjim Bila ser min kurdî mezin be. Wê rastî rastî ji xwe mirov helwesta xwe nîşan bide. Rastî heke ew be, heke ew tiştê ku mirov dibêje ew be rastî ji xwe sedî sed serkeftin yanî mirov her di kar jî wisa yanî pêşî

Wek din jî rastî ji menî şek girt bû ez am bi rastî jî belkî tu jî bipirsî carekî jî minî şek girt bû rastî vê jî nivîskarekî xurt divê çawa bi rastî ji boî min fikra min ew e ku ev di tişt balê tune ve rastî jî serketin çênabe. Yek nebe nebe Yek divê zimanê herêma xwe baş bizanbe, a di duwa ew zimanê ku kurdî binivîse divê hakim be wî zimanî be. Yanî rast e tiştê du du tişt te got ez jî dixwazim lê zêde bikim eger misaada te jî hebe. Bi rastî jî yek ziman e, yek jî hêst e û hêsta wî ye bi civakî ye. Yanî civaka wê bi kîja rewşê de be pêwîst e kî evê helbestvan jî evê ku bi çend û hunere re evê ku bi çend û hunere re eleqedar dibin bi rastî jî ew sekna wan bi civakê re seknekî bi civakî be civaka wan wê demê pêvajoyekî çawa dibin Pêwîstekî helbestvan jî wek nêrînên civakê xwe civaka xwe bi pirtûkên xwe de bi helbestên xwe de bi hunera xwe de jî bîne ziman. Ka em di pirtûka te ya nû de em helbestekî guhdar bikin. Serçawa hevala birî. Qiyametek heye li welatê min. Her kes li bas in ji bilî dil û histirên me. Lê ez şilfotazî me. Li şûna baranê sîskê çekan. Li şûna tayrûkê bombe Li şûna berfê çavsorên xwe Li şûna mijê gazê kîmyewî Bi hêviya xwe bînin Ka zimanê xwe bînin Ka çavê xwe bînin Ka hevî tirşkên boweriya xwe nav hev de bistirên Bi Bi huşkê hûn bidin ma paşî radestkirin olanin an na. Bele. Xelas? Bele em kin Ha ha bele. Em hêdî hêdî hatin dawiya bernamaya xwe çêtîn heva ke tey dawiyê hebin bi dest çêtin em wan jî bigirin û dûr e em ê xatirê xwe ji temaşevanên xwe bixwazin. Belê rastî maliya va serê pêşî de bi rastî em vê dixwazin e hem ji malbata xwe ji serî pêşî û civatê û gel û ji bo her kesî rastî divê her kes zimanê Dayikê dikar bîne rastî jî tenê li ser lêva tenê ku ji bo çend gotinên ku we ez em lê bi rastî jî çend cihê dijî me anîbû ziman. Bi rastî ev xwestina me a talî.

civatê de bikar bîne. Yanî vê seyarê de, koçê de, kolanê de û qadê jiyanê her derî de. Bi rastî jî ev tine bi mixabin serketina ziman ê tenê pirtûka dewere veşartin. Em dixwazin tenê ziman ne pirtûka dewere zindankirin, dîlkirin. Em dixwazin rastî jî her kes yanî bi rastî jî Ja Kurd bixwînin û tenê binivsînin ji rastî tenê em tenê bêjin nivîskarê talî em in ew neheqiyek çê dike. Em dixwazin niv şê ku nû jî rastî jî me re tekildar bin û ê ku vî kar re tenê ne ku heke binivsînin û bawa bînin. Ji ber wê yekê zêde em em axivin biborînin. Estağfurullah. Em silav û rêz ji bo ku em xistine me van em spasiyê xwe ji we re dikin. Ji xwîneva re ji me jî kêmasîkî me jî hebe em li borîna xwe ji we û xwîneva dixwazin. Em gelek spas dikim ji bo beşdarbûna we û ji bo ku wek ket da hûn hatin bûn mêvanê Peleyên Jiyanê em gelek spas dikim. Spas xweş heval e Nirîna. Bêrê temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameya xwe mêvanên me îro birêz Çetîn Lodî bû Helbest van Birêz Çetin Lodî bû, me ser helbestên Çetin Lodî axivî û her wiha jî evên ku nifşên ku nû hene çawa ew bin helbest wan peyamên Çetin Lodî hebûn me wan jî da temeşevanên xwe re parve bikir. Heta bernameyekî din bimînin xêr û xweşiyê de dem baş.